Nnɔnsia a ɛtɔ so mprenu wɔ da mu no, ɛnnɛ deɛ no abɔ. Ɛnnɛ yɛ Kitahwonsa bosome da a ɛtɔ so dunsia wɔ afe mmiɛnmmiɛn ne akyire aduosia du nsia no. Ɛnnɛ Yɛde anwummere nnɔnsia kaseɛbɔ no rebrɛ mo. Nsɛm ahodoɔ a ɛtwa gu Ghana Mantweaw Regency nsia no mu nyinaa mu no, yɛakurukyɛ agu nkrataa so a yɛbɛkenkan de ama wo sɛ anwummere nnɔnsia kaseɛbɔ. Na ɛnnɛ nsɛm ahodoɔ a ɛbɛtɔ dwa wɔ kaseɛ no ho bi ne sɛ, Mampanyin His Excellency John Dramani Mahama na nnɛ yi wakasa abɔ Okudzeto abira kwaaba so pa ara sɛ fra a ɔmantamfoɔ bɛtumi afa ne ntoma papa afiri a na ɛwɔ no so no mmɔdenbɔ ntia. Na wɔ mampanyin yi nsɛm korɔ no ara mu, ɛnne wɔde asɔ akɔbɔ fam a 24 hour market no Wokopiem wɔ Dwurapɔn, Tongu a ɛhɔ no wɔde asɔ abɔfo ma yɛreba abɛhyɛ aseɛ. Na yɛbɛkɔ akɔpiem wɔ Accra High Court, na ɛhɔ na court abu a abaayewa a nansa yi na ɔnenam TikTok sɛ mampanyin de mmoa na ɛku wɔn bɛdi adeɛ no, wɔama no sɛ ɔnkɔda afiase mfeɛ sɛi. Yɛde mo nkyerɛmu ba abɛsom mo. Ɛno akyi, ɔsoafoɔ a ɔhwɛ yɛn aduane mu nsɛm so no nso de abɛto dwa sɛ sei deɛ wɔnom anya ɛhyɛn ahodoɔ a ɛno bɛboa ama ɛhyɛn ho dwadie no atumi akɔ so wɔ wɔnom adwadie mu nsɛm. Wei ne nsɛm ahodoɔ pii na ɛnnɛ yɛasi no kɔ so. Yɛde reba abɛsom sɛ anwummerɛ berɛ mu nnonsia kaseɛbɔ, na kaseɛ yi ɛbɛyɛ w'asom da ɛnnɛ nnwuma kuo a ɛdidi soɔ yi adaworoma. Nnwuma kuo a ɛsɔ yɛn asene yi bi yɛ Nakwado's Car Rentals. Wɔse ɛhyɛn papa ne boɔ da fam sɛ wopɛ hyɛn papa de adi wo dwuma, wokɔ abɛdi ntoɔ, program biara ase a wokɔ na wopɛ hyɛn agyegye wo ho ada mu nanso kɔduru ase a yɛafrɛ wo sɛ bɔ ga no. Ɛno akyi yi, mo a moyɛ music videos, titiriw underground artists a moba, mopɛ ɛhyɛn ahodoɔ de atwa mo music videos no, wobɛhunu Nakwado's Car Rentals a Biribiara deda mu bɔkɔɔ, nanso wotua sika ketewa bi a na yɛma wɔ hyɛn bɔ yi, na nso de akɔdi wo dwuma. Ɛno akyi na Quadus Home Apartment, ɔno nso bɔ yɛ asene anwummere yi a dwumadie kaseɛ bɔ yi ebi ɛretumi duru aboboa. Na Quadus Apartment se wɔato ne bo asiesie adan no ahodoɔ asɔɔto, sɛ wopɛ two bedroom, three bedroom, five bedrooms, ɛdan no, ɛdan ahodoɔ bi a wopɛ wɔ mu no, na Quadus se wo ba a, ɔbɛnya bi de ama. Ɛno akyi na Quadus Five Star Hotel Sɛ woatu kwan na woabedu Kumasi anaasɛ Nkran na wopɛ baabi agyegye wo ho na woatumi ada so na ɛyɛ pɛ a, ade kye a woatoa w'akwantuo no so nso anaa ɛsɛ sɛ woabɛdi dwumadie bi ase na wopɛ baabi di wo ti atoro no, na Quadus Five Star Hotel wɔ hɔ de ma wo. Ɛno akyi, Lady Dinah's Collection, mpaboa papa a ne boɔ da fam pa ara, Ghana Made mpaboa ahodoɔ asɔɔtow no, sɛdeɛ wopɛ no biara, Lady Dinah's wɔ akɔfabea bɛn nti, sɛ wopɛ mpaboa nko ara deɛ a, Sɛ yɛ no sneakers, camboo, wellington boot, eh, chow chow, ahenemma yi bi na wɔagye wo kente na wopɛ bi de asi so a, Ledina's Collection wɔ se bra bɛgye wo deɛ. Mmarima nso wɔagye wo kaftan na wopɛ efie mpaboa, slippers no papa pa ara, Ghana made ones a, woba Ledina's Collection a wɔbɛnya bi de ama wo. Ledina wɔ Kumasi, Awonaga Junction, wohwɛ numbers no a ɛgu screen so a, wofrɛ a, wotua wo sika na wɔayɛ wo order, wote fie ne abom kɔkɔɔkɔ tu kɔ bɛgye wo nneɛma. Ledina's Collection, Ɛno ɛka saa nnwumakuo yi ho na aso yɛasena kaseɛbɔ yi ebi ɛreduru aboboa ano. Ɔkenkanfoɔ anwummerɛ yi mu ɛyɛ me, mmaa dodoɔ biribie wɔ Kyirika do super duper international me na kaseɛ yi medi mu tintiman na yɛnkyɛn ho no ma yɛmbɔ nwura nsɛm no ne yɛnkyɛ nsɛm no ase a yɛhyɛ aseɛ no yɛhyɛ aseɛ firi Manpanyin His Excellency John Dramani Mahama Akakye na ɛnnɛyi na ɔde aprɔbɔ hyehyɛɛ so ɔno kɔ pie mu ɛwɔ Fra Mantam mu hɔ na ne dwumadie no aseɛ no ɛna wakasa de ato dwa wɔ kyerɛ sɛ Fra Mantamfoɔ sesei deɛ moate atemdɛ Esiane sɛ wɔhwɛ aban yi baa so nnwuma ahodoɔ a wɔasi ne bo ase no wɔabuebue wɔ ɛyɛ Fra mantam mu a ɛyɛ adeɛ a ɛtitiriw wɔnom akwan ne wɔn akwantempɔn sesei agyina ne nan so yie pa ara na ɛno mu na mampanyin kasa sɛ ne nyinaa mu no ɛyɛ se etuo bɛtoa no agyina akyigyenafoɔ pa a wɔgyina n'akyi nti no ansa na Fra mantamfoɔ bɛnya saa mpuntu nnwuma wei nyinaa no na ɛyɛ wɔnom mmarahyɛbadwani papa a wɔnom nyaa no nti wɔgyina saa akonya wei so rebɔ mmarahyɛbadwani ɛyɛ Samuel Okudzeto Ablakwa sɛ wɔatumi pere mpuntu papa pa ara de brɛɛ ɛyɛ Framantemfoɔ a ɛnnɛ Framantemfoɔ nso wɔatumi ate asɛm no. Yɛwura toaa so kyerɛ nsɛm no mu pii. Yɛnkɔtie nsɛm ahodoɔ a wɔde too dwa no bi. The revitalization of this factory will create sustainable jobs in the Juapong area, it will strengthen Ghana's textile value chain and it will reposition Juapong as a vibrant industrial hub complementing our broader investments in agriculture, commerce

Ɛno ɛyɛ yɛn Wura His Excellency John Dramani Mahama na wɔ saa dwumadie no aseɛ no na wakasa de ato dwa sɛ wohwɛ Ghana ha a, adeɛ titiriw a ɛdi mu tintiman ma afe apem anaasɛ afe mpem aduabien ne akyire aduonu nnan, 2024 abatoɔ no, Ghanafoɔ gye tutui kɔtom a NDC aban no Ɛyɛ wɔnom asɛmfua baako a na wɔka ɛyɛ 24 hour economy sɛ wɔba adwuma biara no ɛbɛ rane fiti anɔpa ɛkɔsi na anadwo dasuom sa kɔsi na nɔpa soɔ no na ɛno na aban yi bae wɔbɔ amaneɛ sɛ wɔhyɛ ase a na wɔhyɛ ase afiri 24 hour market no ne nyina mu no ɛyɛ mantam du nsia a ɛno wɔ Ghana ha no obiara ɛbɛnya ɛyɛ saa 24 hour market no ɛmu baako na ɛno na manpanyin ɛkɔ pie mu ɛwɔ ɛyɛ fra mantam mu no wakasa de ato dwa wɔkyerɛ sɛ Wɔnom ɛbɛhyɛ asɛ wɔde asɔ abɔ fam a, Nyame adom a, ɛɛfra ɔmantam foɔ kuro a yɛfrɛ no sɛ Dwapɔn no, wɔnom ɛbɛnya ɛyɛ 24 hour market no bi a Mampanyin ɛkyerɛ nsɛnim ahodoɔ bi ka ho. Yɛnkɔ tie sɛdeɛ wɔsi kyerɛ 24 hour market no ɛɛkɔ so mu. Our Member of Parliament, our hard working Minister of Foreign Affairs, indeed, I mean being here, I must tell you that,

The UN resolution on reparations, it was him who did all the travelling to convince the 123 countries. Enti ɛno ɛyɛ Yɛwura His Excellency John Dramani Mahama na abusuafoɔ yɛbɛsrɛ mo ada ɛɛ deɛ ɛdi nkan bɔɔ no sisiɛi no ɛyɛ abere a na wɔrebɔ ɛyɛ Yɛwura Okudzeto Ablakwa aba so sɛ wɔno ɛna apere mpuntu nnwuma papapaa ɛde aba fra mantam mu na deɛ ɛdi nkan bɔɔ no mmom ɛyɛ abere a na wɔrekɔ akɔde asɔ abɔ fam ama 24 hour market no Yɛatumi abue ano, ɛno wɔ Frama ntam a ɛde mo nsɛm resom mo. Na ma yɛmfiri yɛn wura nsɛm no mu na yɛmmɔ nwura mu wɔ Accra High Court. Wokɔpue mu a, Accra High Court a n'ano ada, ɛbɛtɔ ntentan fidie so a na abaayewa a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Kamila Alhassan wɔ no, wɔde nkasafonin bi abɛpue abɔnten a wɔrekyerɛ sɛ ɛyɛ Wura His Excellency John Dramani Mahama ansa na wɔbɛnya aba no. Wɔyɛɛ anyankamade ahodoɔ bi nam so ma ɛno wɔde nnwan ne mpɔnkye ahodoɔ kɔhyɛɛ nsase ase a na maame yi kasaeɛ no mu. Ɛnna ɔkasafonyin baa abɔnten, yɛtsee sɛ Accra High Court ato nsa afrɛ no sɛ ne nsɛm a wɔaka no yɛ mmom ebia na ɛyɛ nokwar ntsi wɔmfa nsɛm ahodow a edii adanse a ɛse ampa mampanyin nie wɔde mboa no nhyɛ fam nie na ɛno na wɔkɔe no wɔannya nsɛmfua biara na ɛnnɛda yi na Accra High Court hyɛɛ sɛ wɔmmrae na wɔmmra na wɔmfa atemmu a etwa toɔ koraa nhyehyɛ asɛm no so na ɛno mu na ɛkɔwiee sɛ sesei deɛ abaayewa no wannya nnyinasoɔ annya adanseɛ biara ma ɛkyerɛ sɛ na mampanyin de mmoa ahodoɔ sɛdeɛ wɔkaeɛ sɛ wɔde rehyɛ nsaase aseɛ bɛpere tumi abɛdi Ghana manpanin akonwa no, ɛnni mu saa nti kɔɔt ahyɛ sɛ wɔnkɔdam mfie baako, afe baako na wɔde rekɔ akɔdam na wɔde asom na wɔwie a wɔse go and sin no more, mɛnkɔyɛ bɔne mu na ɛno akyi no alɔyafoɔ atumi kɔpue mu ne asɛntwerɛfoɔ atwetwe nkɔmmɔ a wɔkyerɛ nsɛm no nyinaa sɛdeɛ ɛsi kɔɔ to wɔ kɔɔto dan no mu. Yɛnkɔtie nsɛm no bi mmra. Court ama ɔno abɛ a pleadi guilty to the offences a yɛde bɔɔ no. but ɛnɛ yɛbaeɛ no na kyerɛ sɛ ɛnɛ na wɔbɛgye ne ne punishment anaasɛ judgement na court no ɛtena aseɛ no ɔhu sɛ first count no a yɛde bɔɔ no yɛ a ɛyɛ involve the electronic um, abuse no eh, court no sɛ ɔni jurisdiction na kyerɛ sɛ ɔni ho tumi ɛsiane sɛ ɛso kyɛn district court no nti ɔntumi mfa punishment no ɛmma no nti because of that nti no court ɛbɔ saa count no yɛ dɛn ɛgu yɛ ɛna ɛbaa The second count a ɛyɛ abuse of uh, public conduct no nti ɛno nso so court se maame no di fɔ wɔ ho ɛno deɛ wɔtumi sɛ ɛyɛ sɛ ɔtie na ɔde punishment yɛ dɛ ɛde ma no nti alɔyafoɔ srɛe sɛ ɔnhu ne mmɔbɔ na ɔnte n'anim ɛnyɛ dɛ ɛnkyerɛ no mobɛkae a saa punishment no eh, second count no ɛho punishment yɛ a maximum of three years Ɛyɛ misdemeanor but a maximum of three years but court no n'adwenem ne sɛ maame no su no a ɔdaa no adie no ɛrekɔ so bebree wɔ Ghana ha sesei enti ɛsɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɛbɛtumi ayɛ deɛ broni bɛka sɛ deterrent sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkorɔfoɔ bebree ɛntumi mfa wɔn ho nhyehyɛ saa nnoɔma no mu na lɔyafoɔ asrɛ biara maame no se ɔnkɔda mu ɔnkɔda afiase afe baako enti na ɔne aban nkɔko. Enti sɛ muhu yɛ a, na kyerɛ sɛ deɛ ɛkɔsii ara ne sɛ Camilla Alhassan kɔɔto se ɔnkɔda mu afe baako. Sɛ ɔde ba bosome mu a, na kyerɛ sɛ ɛkɔ bɛyɛ sɛ bosome nwɔtwe. Na kyerɛ sɛ ɔmfa nsɛm ho. Nti that is deɛ ɛbaeɛ ara. Enti na ɛsɛ Accra High Court nsɛm a ɛpue ba ne sɛ Maame Camilla Alhassan Wɔkɔ akɔsom Ghana aban wɔ mfirihyia afiase fɛ baako na wɔde atu ne ho fo na ɛno akyi no Ntiniwafoɔ mo nso momfa nyɛ mfutuo na momfa ntu mo ho na yɛrekɔ nsɛm foforɔ mu a obiara nim sɛ wobɛpue Ghana ha deɛ afe ne afe biara no yɛwɔ afahyɛ soronko a yɛde sɛne sɛ holiday a ɛno ɛyɛ afofida de ma Ghana akuafoɔ nyinaa ɛyɛ National Farmers Day no na Nyankopɔn yɛ adom a afe yi mu na yɛbɛdi deɛ ɛtɔ so aduanan mmienu, 42nd, National Farmers Day, na ɛno mu na ɔsoafo a ɔhwɛ yɛn apɔmudensɛm so, ɛno akyi ɔsoafo wɔ no wɔyɛ Food and Agricultural Minister, Owura Eric Opoku na ɔno wakasa de ato dwa sɛ ɛyɛ n'ano adagye sɛ ɛnkyɛ ɛyɛ saa Afofi da a yɛreba abɛdi ama Ghana akuafoɔ nyinaa no, ɛyɛ Easy Company Limited wɔnom de ɛhyɛn baako abrɛ wɔn, pick-up ɛhyɛn baako aba, ɔno akyi no. Wɔde motor sakre no, wɔde mmaako mmaako aduonu, twenty, ɛna wɔde aka wɔn sɛ wɔnyɛ na wɔmfa mma Nyankopɔn ayɛ adom a akuafoɔ da no, wɔn a wɔbɛwidi, wɔbɛwini ɛyɛ best farmer of the year ɛne best eh, crop growing of the year no, wɔnkyekyɛ mfa ma saa nkorɔfokuo no na wɔn nso mfa ndi wɔn dwuma na mmoa mma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akuayɛ no atumi ayɛ ahomeka na mmabaa ne mmabunu no de wɔn ho bɛtumi ahyɛ saa ɛyɛ kuayɛ adwuma no mu. Wɔtoa so a, wɔkyerɛ nsɛnnim ahodoɔ pii. Yɛnkɔtie sɛdeɛ wɔsi kyerɛ mu bi fae.

for him to provide a residential. Ɛbɛyɛ ɛnora a ɛreba deɛ wokɔpue mu wɔ mmarahyɛbadwafie mu wɔ Ghana a ɛyɛ Nkran Mpopuni mantam mu a na nsɛm ahodoɔ a ɛfiri hɔ ba amanebɔ a ɛreba nyinaa ne sɛ ɛyɛ wokɔpue mu wɔ mmarahyɛbadwa mu a ɛdɔm kum a wɔnom wɔ mmarahyɛbadwafie ne afei nso nsɛntwerɛfoɔ baatan kuo a wɔnom kɔtwerɛ nsɛm firi mmarahyɛbadwafie to nkra de ma yɛnya bi kan ma mo no ɛyɛ nna nora da Bank of Ghana wɔnom asɔeɛ a wɔhyɛ Ghanafoɔ nyinaa sikasɛm soɔ no Wɔn ɛbɛ abɛbɛ akontaa akyerɛ ɛyɛ mmarahyɛbadwa mu no, wɔn amma kwan amma dɔm kumaa no ɛna afei nso nsɛnkyerɛfoɔ ɛne Kroatia mansɛn ɛho bi na wɔn atwerɛ mpo de abɛkyerɛ. Na ɛno mu ɛna Owura Honourable Sampae wɔn ankasa de ato dwa sɛ wɔn deɛ wɔn deɛ obiara nim sɛ wɔgyina apere National Chairman ɛwɔ NPP anyɔ kuo no mu. Na ɛnnɛ yi anɔpa wɔ Kokroko dwumadie so na wɔakasa de ato dwa sɛ wɔdi ɛyɛ Bank of Ghana Governor ho yaw yie papapapa ɛsiane sɛ Wɔ ɔman biara anaasɛ panyin biara a yɛma wo dibere a, ɛwɔ ahohoahoa kɛseɛ paa ne sɛ ɔbɛabɛyɛ akontam de akyerɛ ɔman mu no nyinaa na ɔno deɛ wɔnte aseɛ da sɛ ɛyɛ Bank of Ghana Governor wo ba bɛyɛ akonta akyerɛ mmarahyɛbadwam na dɔm kumaa a ɛwɔ mmarahyɛbadwam ɛna afei nso sɛnkyerɛfoɔ a wɔnom bɛtwerɛ ama Ghanafoɔ akɔte bi ahu sɛ ampa yɛ sika a Bank of Ghana gyegye yɛ no sɛ sɛ CD no a yɛse ɛda fam no ampa wɔde dɔla ato fam anaa CD mmom na ɛda fam no woantumi anyɛ saa nkyerɛmu no a na wɔdi wo ho yaw. Yɛwura kɔ so kyerɛ nsɛm no mu pii ɛka ho. Yɛnkɔtie. Sɛdeɛ wɔsi toto mane woɔ no mu. Faa Ghana nkyɛɛ wɔn sɛ wɔn mfa nyɛ deɛ wɔn pɛ. Ɛdeɛn na yɛfrɛ no transparency? Ɛnora wɔn nso wɔn kɔyɛ biribi a yɛfrɛ no accountability series mebɔ a sɛ yɛkɔbu nkonta akyerɛ Ghanafoɔ. Ɛma minister lands bɛtena hɔ sɛ wɔn achieve 84 percent Ɛdeɛ bɛn de operation yɛ ɛdeɛ bɛn deɛ bɛn sɔ sɛ sɛ wɔ nan mɔ si na si fɔ mi hɔ ano nso no ɛ ɛ galamsey kura afei na ɛyɛ wɛs a losomtwe ɛ lake no kura ɛyɛ koko mu nkurɔfo ɛtu man ɛ ɛ ɛyɛ galamsey wɔ mu na na na yà sɛ mi kɔ yi mi to na mi mi wo dɔkta no ka kyerɛ mi sɛ wa wa achieve eighty four percent na ɛtu no dɛ hyɛ hɔ a na na na wo wo wo yɛ dɛn. Ehe sɛ ndɛ ma mena nye mesi mekoyi sɛ nya stage a eduru no aka sɛ eduru ayi na nti saa nsɛm no a wɔn yɛ na adɛn na yɛn mpɛ sɛ yɛbɛte asɛm a ɛkɔ so bank of ghana ɛyɛ public entity o ɛyɛ ɔman ghana dea biribiara a wɔn yɛ biara no ɛwɔ sɛ yɛhunu mu Meka paa sɛ mba do twaa mu, governor twaa mu kɔɔ yie na ɔn sɛ GTV ɔmo yi ɔmo ɛɛ network bi a asɛ parliament of Ghana me boa na ɛba nti wo a bɛ asɛse TV so biara no. Enti ɛno yɛ nsɛm a Honourable Sampain wɔde kɔtoo dwa wɔ nnɛyi kokroko dwumadie so na wɔ saa kokroko dwumadie no ara so na Wɔnabo yɛ Dɔkta Ben Ɔkyere Ankrah wɔn nso kasa a wɔde reto dwa wɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ saa asɛm a yɛyɛ papa abɛkɛn wɔ nte aseɛ sɛ sɛ dɔm nkumaa no mo wɔ amanebɔ bi a na wɔ sɛ nka mo nso mo bɔ wɔ ɛnora da no ara na sɛ mo tumi kaa sɛ yɛse yɛato pono mu nti mo nso mo kɔ no adɛn na mprempren wɔn a wɔantumi ammu sa mmarahyɛbadwam kyeame sɛ oh Speaker, na adɛn na yɛreba abɛkeka ɔman mu akontabuo mu sikasɛm akyerɛ yɛ, na yɛse yɛ NPP foɔ, anaasɛ dɔm kumaa mmarahyɛbadwam, yɛmpie na afei nso ɛyɛ nsɛnkyerɛfoɔ mpie no, wɔn na wɔreto ama no sɛ, na adɛn, ɛkɔsii sɛn, deɛ na wante a, mprempren hɔ no a, ɛnora da no, wantumi ammusa ɛyɛ mmarahyɛbadwam Kyeame sɛ sɛn nti na sɛ kɔɔ so na wɔabo Dɔkta Ɔkyere Ɔkɔ so kyerɛ nsɛm mu a wɔtoto bi ma no yɛ sɛ wɔn nyinaa kɔhyiaa wɔ kokroko dwumadie so, na yɛntie Sɛdeɛ ɔno nso busaa ne nsɛm faeɛ.
Yɛma obi adwuma sɛ ɔnyɛ a, nipa no wɔ asodie sɛ ɛfiri mmerɛ kɔ mmerɛ no, ɔba na ɔbɛbu akontaa kyerɛ ɔman no. Nti Parliament, sɛ MPs no, ɛwɔ mu a wɔtumi ka sɛ ebia yɛatwerɛ question, wahu. Nti. Woyɛ written question no na ɔde kɔ na otie yie na yɛde ba order paper no so a, na yɛafrɛ saa government official anaasɛ institution no sɛ wɔmmra mmɛyiyi nsɛmnsɛm bi ano. Sɛnea Agbesi kae no, ebia na nneɛma bi asi a ɔman no yɛnte aseɛ papa. Ɛtɔ da a, Na susu ampa a wo wayɛ a yɛn nko ara na onim nea enti a woyɛe. Nanso yɛ a yɛte akyire no yennim anaa yenni the rightful information nti bra na bɛkyerɛ mu. Wokyerɛ mu a, ebetumi aba sɛ nea wobɛka no ɛtɔ asom. Ebetumi nso aba sɛ ɛntɔ asom. Enti we probe further. Nti saa nneɛma yi ɛtae kɔ so. Na emu baako ne sɛ yɛkaa sɛ Bank of Ghana officials mommra na nneɛma bi a asisi. sɛ yɛbɔ bosea, sɛ yɛde sika no bi yɛ nnwuma, nea biribiara a yɛayɛ biara a ɛnkanka ne nea yɛnte yɛn ho ase no, mommra na mɛkyerɛ mu. And let's put on record sɛ wɔbisa questions no a, na institution no ba a, ebi wɔ hɔ a wɔbisabisa nsɛm no a, yɛma obiara tie bi. Ebi wɔ hɔ nso so a, yɛmma afoforɔ ntie nkɔmmɔ no nea ɛbɛkɔ so. Enti, dɛn na ɛbɛma yɛaka sɛ ebia saa asɛm wei deɛ, mmuaeɛ a yɛsusu sɛ ɛbɛba no, ebia ɛnsɛ sɛ ɛkɔ abɔnten? Ɛhɔ no, ɛsɛ sɛ ebia anka wɔma nkyerɛmu kakra. Bɛsusu ampa ara sɛ yɛn nyinaa yɛ agyapadeɛ, yɛn nyinaa yɛ sika. Dɔkta Ben Ɔkyere Ankrah, ɔno nso, n'anodi sɛmɛn, na ɛdɛ yi wɔde kɔtoo gya Kokroko dwumadie so. Na wɔ nsɛmfofrɛ muɔ no, yɛtoa nsɛm no so deɛ na ɛyɛ Dɔkta Johnson Asiamah wɔno na ɛyɛ Ghana Sika Korabea wɔno wɔyɛ panyimpa a wɔhwɛ ɛtoto nneɛma wɔ hɔ, Governor de ma Ga Bank of Ghana wɔno na ɛnee wɔno nso akasa de nsɛm yi ato dwa wɔkyerɛ sɛ sɛsɛɛ a deɛ wokɔ piem wɔ Bank of Ghana yɛahwɛɛyɛ a yɛkora Ghana sika nyinaa no wɔnom ayɛ sika a sɛsɛ wɔayɛ sika korabea ahodoɔ ɛyɛ maako maako aduonum, fifty, Rural Banks na ɛwɔ Ghana sɛsɛɛ a deɛ Wɔn mu bɔ amanneɛ sɛ wɔn bɛhwɛ na wɔabuebue Rural Banks ahodoɔ no bi, enti wɔbɔ amanneɛ sɛ, sɛ wowɔ hɔ na East Legon Community Bank no bi ba wo hɔ a, mma no nyɛ nwanwa ɛsiane sɛ seesei deɛ wɔn reboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghanani biara bɛnya baabi sika papa kora ne sika a wɔn nkɔnya ɛho asɛm. Ɛno akyi wɔbɔ amanneɛ sɛ ɛyɛ Cantonment Community Bank no nso ka ho ɛna afei nso Airport Hills Community Bank no nyinaa ka ho na Dɔkta toa so bobɔɔ Community Banks ahodoɔ pii a wɔn ka saa nhyehyɛeɛ ho. Yɛnkɔtie ahodoɔ no bi a ɔbobɔ kaa ho.

Or Urban. Which is why you should not be surprised. Justice Williams Atuguba yɛ ɔtɛmmuafo a wasom wɔ Ghana Court Ɔbaatan no, Supreme Court, a ɛnnɛ yi wakɔ ahomegyeɛ mu, na dwumadie a yɛhyehyɛ maa no a yɛde regya no kwan ama no akɔ n'ahomegyeɛ mu no, ɛno ase na Dɔkta akasa wɔde ato dwa wɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ no anigye pii paa sɛ ɛnnɛ yi wɔn a wɔasom Court Ɔbaatan, ɛyɛ Supreme Court, na wɔkɔ ahomegyeɛ mu no, yɛma no din sɛ Justice. Ne ama no injustice a ɛne sɛ se yɛabɔ ne din sɛ ɔno wɔyɛ temmuafo a wawie n'adwuma pɛpɛɛpɛ na wankɔyɛ temmuafo a ɔkɔ ahomegyeɛ mu no, wantumi amfa n'adwuma sɛ temmuafoɔ no ankɔ awieɛ na ɛyɛ injustice no. Ɛno na w'akasa de ato dwa sɛ ɛyɛ no ahohoahoa paa esiane sɛ aah lɔyafoɔ no pii na wɔnom nya akwanya bɛduru soro hɔ no a na wɔnom de wɔn tumi no ayɛ deɛ ɛsɛ hɔ te sɛ n'ano ada deɛ ɛsiyɛ yi bi. Ɛno na w'akasa sɛ ɛyɛ no anigye paa na w'akasa de afutuo akɔ ama lɔyafoɔ nketewa afei na moba sɛ monya tumi a monhwɛ na monsɔ tumi no mu yie ma momfa tumi no nyɛ deɛ mopɛ ɛno ne nsɛm a wɔde too dwa wɔkɔɔ so kyerɛɛ nsanum ahodoɔ pii a yɛnkɔtie sɛdeɛ wɔsi too ba ɛfae.
Some of the judges we had were very good, very few. Others were the opposite of judges.

Justice Annan was the direct opposite of those unfortunate ones. Kyerɛkyerɛfoɔ panyin de ma asoɛeɛ a wɔnom hyɛ yɛn ho bammɔsɛm soɔ wɔ Asante mantam mu akasa na wɔde to dwa sɛ mprempren mu deɛ ɛyɛ Ghana aban titiriw Asante mantam ayɛ nneɛma ahodoɔ wɔnom bɛde bɛsiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bammɔ ho nsɛmpa bɛtumi agyina ne nan so wɔ Asante mantam na wɔkasa na wɔde to dwa wɔkyerɛ sɛ Wobepue mu Asante mantam a, wɔnom de nhyehyɛe foforɔ koraa ba a, ɛno ɛbɛyɛ nhyehyɛe no bɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛhobanbɔ nsɛm, wɔnom asɛ ɛwɔ sɛ community biara no antra mu, kuro biara no ɛbɛnya ɛyɛ eh, sogyafoɔ baako ɛduru anadwo a wɔnom ɛwɛn kuro no, te sɛ wokɔpue Ofori kuro mu ɛduru anadwo a, wohu sɛ asogyafoɔ nketewa no bi ɛnenam hɔ wɔrebɔ kuro no ho ban no, saa ɛna abepue mu Asante mantam, ɛsɛ sɛ deɛ Wɔnom bɛyɛ ama kuro nketewa, kuro akɛseɛ, kuro adantam mu a ɛwɔ Asante mantam deɛ, obiara anya ne kyɛfa. Wɔkɔɔ so kyerɛɛ nsɛnnim ahodoɔ kyerɛɛ nkuro pɔtee a wɔnom bɛnya bi. Yɛnkɔtie n'anodisɛm a ɔde too dwa.
I think we started this whole exercise with you and um, what we witnessed today or we are witnessing um, you can bear with me that is very very frightening very very frightening so no wonder

You know as we are also on the field we are gathering our intelligence and we'll make sure the report gets to our superior and then know the nexus. Na kyerɛ sɛ wobɛpie mu Asante mantam a titiriw Mampɔn ne Dwaben no, ɛnyɛ adeɛ a excavator sum kura no, ɛwɔ sɛ yɛte bi wɔ mpasua nso ɛsiane sɛ yɛde wo ntabono ato so sɛ bosome baako deɛ yɛyi asi hɔ Sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu sɛ galamsey ko no, yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ yɛabrɛ yɛn ano ase koraa wɔ Asante mantam anom nsɛm na ɔpanyin ato ne bo ase a wakyerɛ mu no. Na wɔ nsɛmfoforo mu no, na ɔpanyin bi a ɔno ɔfiri Amanɔne, wɔyɛ Ghanani mapa, wato aba wɔ Ghana de yɛ Ghanani diri so kronkron kronkron a wabɔ ne bra nyinaa wɔ Amanɔne. Na ɔno na ɔfiri akwantuo mu ba a ɔbɛduruu Ghana airport Kotoka, ɛnnɛ a yɛfrɛ no sɛ Accra International Airport yi, wɔ se ei, Ghanafoɔ momma yɛn sɔle waka ne yɛn bɔ His Excellency kane mmra eh dɔ Nana Addo Dankwa abɛdi akyire eh Doctor Alhaj Mahmood Bawumia yɛn bɔ naba so esiane sɛ kane a ne wɔ firi Ghana akɔ amanɔne a wɔtu kwan no sɛ ne wɔ firi amanɔne reba anaa sɛ ɔfiri Ghana ɛhɛ rekɔ a na eh nkrataa ahodoɔ ne process a wɔ bɛ fa muɔ no afei na yiw passport bra yiw voters ID bra yiw wa wo health insurance na yɛ gye hyɛ na wɔ se ɛnɛ yi wɔ tu kwan a wɔ sɛ ba ne nkyi na wɔ wɔ Ghana card no Wɔbɛduruiɛ, ade baako pɛ a yɛgyeeɛ yɛ ne Ghana card a ɛno yɛde kyerɛ afidie no so ara na tɛtɛ kpenkpenenkpen ɛpeke maa no na ɛsɛ wɔ'ni huu sɛ afei na wɔ'rekɔfa ɛyɛ visa ne passport ho nsɛnsɛm bi a ɛwɔ kyerɛ sɛ Ghana card no ɛyɛ tirimu pa Bawumia de baeɛ no abɛ abɛboa Ghanafoɔ yie paa nti yɛnhwɛ ne yɛnbɔ manpanin abɛdiakyire dada ɛyɛ Doctor Mahmood Bawumia ba so esiane sɛ Ghana card no abɛboa no yɛnkɔhwɛ aberɛ a wɔ'sii wɔ airport a na wɔ'rebɔ manpanin dada aba soɔ.

na sɛ yɛmpɛ nkokɔ nketenkete na afei nso yɛmpɛ 24 hour market ne yɛmpɛ prɛsɛporɔ bi a ne nyinaa yɛ ghana card yɛfrɛ sɛ digitalization na ɛsɛ baomi atoa so na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ no eh, yɛbɛgyina saa nsɛm wei so ahome kaseɛ no so tew yɛbaa pii ɛde yɛbɛbɔ awuram wɔ agopenama so yɛtua ho aba ɛne yɛntena

Yo, abusuafoɔ, yɛsan ma mo nyinaa akɔ aba ɛde ba akokansie mu nsɛm no, anaasɛ yɛsan ma mo nyinaa akɔ aba metrɛ MIG TV so, na ɔfa a yɛduru so yi ɛyɛ akokansie mu nsɛm, na me a mede dwumadie yi rebrɛ wo Mister P. Wobɔ me din no a, ah, na manane koraa, na ma memfa wo nkɔ nsɛm no so ɛ, nyɛ mmerɛ no ɛkɔ yie paa, na ma memfa wo nhyɛaseɛ a, Wayne Rooney. Aberanteɛ wei ɛnyɛ asɛm ketewa koraa, former Manchester United player, former England player, ɛɛ sesei deɛ ɛɛ ɔkɔyɛɛ coaching ɛyi kakra, job no but wotumi sɛ ankɔ yie, wo nua wasa asa asa asa asa asa kwata paa ɛna wotwaeɛ ɛna Onyankopɔn ayɛ adom a ɛɛ watumi ɛkɔ wuraa punditry work mu a sesei no ɔyɛ pundit Ae, he analyses the game from um um from the back a na sɛ ɛnyɛ asɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa a ɔyɛ adwuma de ma bbc Sport na ɛno na ɔrekyerɛ mu um na ɔrekasa fa aberanteɛ a yɛfrɛ no Lionel Messi. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na na kuntunkuni no no ɔse wɔ tirim a Messi yɛ the greatest ever player a ɔno no Wayne Rooney ɔno no wahunu ei Wayne Rooney sɛ ɔne Cristiano Ronaldo bɔɔ bɔɔl Ɛɛ na woka saa nsɛm wei a, wobɛyɛ ama Manchester Unitedfoɔ bɛtumi adi wo ho yaw pa ara. Nanso Wayne Rooney kyerɛ mu a, Messi na ɛyɛ the goat no. Messi na ɛyɛ the greatest ever player. Na ɔse Messi, ɛɛ da biara a ɔbɛbɔ bɔɔl biara no, ɛyɛ a ɛyɛ no nwanwa. Da biara a Messi bɛbɔ bɔɔl biara no, ɛyɛ a na wɔdwene ho sɛ wɔnte aseɛ. At ne age no, 39 years pa ara, na wohwɛ sɛdeɛ Messi Ɛtumi control bɔɔl no, wɔtumi gye bɔɔl no nyɛ pepaa, pepaa, pepaa, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Wɔse sɛdeɛ Messi atumi a maintain eh, this kind of performance at the highest level biara no, anaasɛ sɛdeɛ ɔsi yɛ consistent every single day no, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Ɛna wɔse Messi deɛ eh, yɛnnya ne so biam da. Messi yɛ once generational talent a ɛbi ɛmba biam Ae, ɛno ne nsɛm a Wayne Rooney, ɔno nso ɔde abɛto dwa. Na mepakyɛw, Wayne Rooney hɔ ara bio no, mepakyɛw, ɛno na ɔsan de nsɛm yi aba abɛto dwa, ɛfa coach a wɔfrɛ no Thomas Tuchel ho. Na wɔ tire mu a, ɔse Thomas Tuchel, eh, yɛnka nokorɛ, eh, me, ne mistakes na ɛkɔsee Englandfoɔ no. Na wɔ tire mu a, ɔse substitutions bi a ɔyɛeɛ no, amboa team no, ae, substitutions bi, na ɛyɛ offensive substitutions, enti ɔse wɔ tire mu a, ɛno ano,

Na me sɛ gyina England hɔ abiem ɛnɛ deɛ aha me gyina England paa na mepatɔ o wɔ tire mu a ɛɛm mpanifoɔ ayɛ nhwɛmu sɛ England pɛ ɛne team a ɛɛ semi finals a yɛbɔ ɛwɔ world cup tournament mu wɔtumi ɛhyɛ first goal a still na wɔtumi lose yɛ ee. England pɛ ne team a otumi hyɛɛ first goal a ɛwɔ twenty first century yi mu, anyɛ asɛm ketewa koraa a wɔsan tumi lose yɛ, that was the year twenty eighteen ɛna afei nso so no twenty twenty six nti ɛno nso so no ɛɛm ɛno nso yɛ nsɛm a mpaninfoɔ ayɛ nhwehwɛmu a mepakyɛw wɔn nso de ɛso me a mepakyɛw me nso so megyaagyaa mu ɛso so ɛwɔ hɔnom na Mohammed Kudus ae Mo Kudus no no. Kudus ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na mepakyɛw eh me bɛbɔ nkaeɛ sɛ Kudus deɛ ne pre season workout no ɛkusu a ɛkɔ so yie still naa no ɔ recover from ne long term injury a mepakyɛw ɔtumi yɛ anyɛ a ɛno koraa no antumi koraa amboa Ghana Black Stars a antumi ama no eh ankɔpue mu wɔ World Cup tournament no ase na ɛno na eh ɔyɛ workout no kakra no wohu sɛ eh no work no anaasɛ no game no it makes a jack Ɛɛ Doll Boy, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Ɛnna na wɔreyiyi nkekyɛ kakrakra, na wɔresesa dance move, boogie boogie. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Ɛnnɛ ne nsɛm a ɛno nso afiri hɔ ba, yɛnkɔhwɛ Mohammed Kudus, bere a na wɔreyiyi nkekyɛ nkekyɛ. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa.

Aah ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na sɛ Muhammad Kudus boogie boogie ɛnyɛ asɛm ketewa koraa aah na Kudus ɛwo koraa wonim asa saa wote sɛ me a hmm ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛsoso ɛwɔ hɔnom na ɛɛm ɔpanin a yɛfrɛ no Christopher Nimley a ɔyɛ sports journalist kɛseɛ baako ɛwɔ Ghana ha sei aba abɛtutu bi paa na wɔtirim a ɔse ɔno deɛ Carlos Queiroz deɛ ɔsɔpɔte no ɔbɛma no ne support na ɔde ne support anaasɛ ɔbɛtan n'akyi ɔde n'ahoɔden ɛne ne support nyinaa ɛbɛtan n'akyi nanso sɛ ɛɛm ɛɛ ɔno deɛ wɔn gye ndi sɛ ɛɛ he is the right man for the job na sɛ wɔtirim a ɔnyɛ the right person ɔnyɛ nipa a ɔbɛtumi ama Black Stars no akɔ n'anim ɛno ne nsɛm a ɛɛ Christopher coach Christopher Nimle ɛde ɛtoo dwa yɛnkɔtie bi mmra.

The Ghanaian player yep. should be allowed to express himself. The Ghanaian player should be mimicking what the Spanish team is doing. They used to do it. Hmm. Ebusuafo, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛsoso ɛhɔ nom. Coach Christopher Nimle ana ɔno nso so watutu bi no na sɛ wɔkyerɛ mu a asɛ ɛɛ eh, coach ne tactics no de bi ama boys na yɛ baree ma yɛ taree ma yɛ twan sɛ chewing gum no ɔmo ntumi express ɔmo ho ɛna da biaa ɔmo apake bags no a ɔmo gu akyire hɔ sɛ sardine no da bia nti no antɔ nsɛmɛyɔ ɔnya boɔ yi a ɛɛ ɔntumi nhyɛ no amfa nyɛ biribi saa ɔntumi express ne ho yie aah sɛ wate aseɛ da biaa akɔyɛ dis ɛɛ ɛɛm defense na defensive work no yɛ more ɛɛ ɛno ne nsɛm a coach Christopher Nimley ɛsoso ɛɛ. de aba abɛto dwa. Na mepakyɛw abusuafoɔ, meka wo sɛ, ɛɛ, aha sei ɛyɛ MIG TV, ɛɛ, online so, ɛɛ, YouTube ahwɛfoɔ, mo nkɔmɛnte, mo like, mo nsubscribe na mo nhyɛ. Na aha sei ɛna mede, ɛɛ, akokansie no ho nsɛm nyinaa ɛbɛsi. Me a medii dwumadie ho kyɛm, Mister P. Obodin no a. Na m'anane, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na yɛkɔ deɛ na yɛkɔ anigye mu nsɛm ɛɛ Miss Carnival no ɛno no ɛɛ ɔbaa wopɛ ɔbaa Ghana ha nyinaa ɔtete ne ho paa ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛɛ Miss Carnival ɛna ɛbɛdi kan ɛti no ɛɛ ɛɛ montaa yɛ tuku yɛreba sisiɛ a.

Yɛma mo akɔ aba bio, me dea ne Akoto Theresa. Yɛtoa kaseɛ no so dea na mede mo bɔ awura mu wɔ anigyeɛ nsɛm mu. Na yɛbɔ awura mu a Nana Poku Ashie a ɔyɛ Artist Manager, ɔsan yɛ Entertainment Industry consultant no ɔde nsɛm bi aba abɛto dwa, ɔse, Ghanafoɔ ha sei no, sɛ obi yɛ celebrity a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ famous kyerɛ te sɛ Miri Aburobem mu, ahaa, Leway mu, Agyakɔɔ mu a na kyerɛ sɛ Ghanafoɔ dodoɔ no ara ani di wɔn akyi yie pa ara, wɔn ntaarehyɛ mu, wɔn nnuanedie mu nyinaa, deɛ yɛbɛhu biara Ghanafoɔ bɛka. Ɔse sɛ Ghanafoɔ yɛ saa no a, wɔn nso wɔyɛ nnipa, wɔn nso wɔn bɛ feel bad, nti nnoɔma, ɛnyɛ nnoɔma biara na yɛbɛhu a ɛwɔ sɛ yɛka, nnoɔma bi wɔ hɔ a ɛyɛ a ɛnya aboterɛ kakra, ɛsiane sɛ wɔn nso Wɔn wɔ nnipa, wɔn wɔ abusua, nti nyɛ biribiara na wɔsɛ yɛhu a yɛnka, na mmom yɛhu biribi mpo koraa na sɛ ɛnyɛ mpo koraa na sɛ yɛbɛ ɛbɛtumi a nka yɛmfa wɔn wɔ kokoam na yɛnka kyerɛ wɔn dan sɛ yɛbɛba public na ebi wɔ hɔ wobɛhu artist bi anaasɛ wobɛhu celebrity bi na Ghanani bi na ɔredi n'atɛm atwa bɔ no wɔ ne ntaare bi a ɔhyɛ anaasɛ ne nneyɛɛ bi a ɔbɛyɛ wɔ public no wɔsɛ saa nnoɔma no nyinaa ɛyɛ a na ɛtɔ pressure ɛma wɔn. Yɛtoa so a na yɛtoa so wɔ Akosua Agyapong a ɔyɛ highlife musician kyerɛ sɛ highlife nnwontoni ankasa ankasa. Ɔde nsɛm bi bɛto dwa kyerɛ sɛ Ghanafoɔ especially media personalities sɛ ɛmmrɛ so sɛ monya akwanya sɛ mopɛ sɛ mo interview me anaa nso mopɛ sɛ mobisabisa me questions bi wɔ hɔ a ɛyɛ a monya aboterɛ Mummisa me questions a ɛfa me nnwontoɔ mu nko ara, na questions a ɛfa me ankasa m'abrabɔ anaase m'awareɛ nsɛmnsɛm mu deɛ, mesɔre a montwe me ho mfiri ho. M'abrabɔ ne m'awareɛ nsɛmnsɛm deɛ, ɛyɛ me ankasa ankasa me me ho nsɛm, enti ɛho hia sɛ mobisabisa mo saa. Sɛ monya akwanya na sɛ mopɛ sɛ mobisa me questions a, yɛ mommisa me questions a ɛfa kwan a entertainment industry no si kɔ, sɛdeɛ mesi bɔ me ho mmɔne wɔ mu, na mmom questions a ɛfa m'awareɛ ho, me ankasa me ho anaa me mma ho deɛ, yɛ a Ghanafoɔ, Montwe mo ho mfiri ho korakora. Yɛtoa so a na yɛkɔ Ghanaian rapper yɛfrɛ no Awaa. Awaa de akyɛw pa kɛseɛ pa ara rema Fameyɛ ne Medika ne Ghana musician bi a wɔse wafom wɔn anaa watia wɔn nan soɔ. Wɔse kane no na Fameyɛ yɛ n'adamfo papaapa, kyerɛ sɛ ne twotwomotwo ankasa ankasa. Na mmerɛ bi biribi si yɛ 2019 wɔ nnwuma a na yɛfrɛ no Akuapem Polo na wɔn mmienu na ɛbɔeɛ. Wɔse. Ɛduruu music video no na ɔsɛnee fa me yɛ five hundred cedis sɛ nka wɔmmra na ka ne music video no ɔno nso so mbɛpue mu wɔ hɔ kyerɛ sɛ wamma wamma no na ɔsɛ ka ɔfa fon frɛ fa me yɛ adɛn nti na wamma adɛn ntie na ɛsi wo kwan wanyɛ saa o ɛna ɔkɔgyina social media so na kyerɛ sɛ wɔde dii no atam aa akokoa ketewa aa wo mmu wo panyin nti wɔde dii no atam aa na ɛkɔ saa na ne gyimi nyinaa maa no hɔ ɛna ɛma fa me yɛ susu abu fui ɛna five million na ɔde sɛnee no ɔde naadeɛ sɛnee ne ba Ɔse firi hɔ na adamfofoɔ no ayɔnkofa papa no a ɛda wɔn mfefa beyɛ ntɛm no sɛeɛ, wɔsɛ ɛno nso so ɔsan ne Medica nso nyaa kasakasa ketewa bi, ɛno nti ɛmaa ne nnwom music career no nyinaa sɛ ɛyɛ agye agu agye agu ayɛ basaa nti seisei deɛ ɔde Ghanafoɔ nyinaa sɛ wɔn nti ne nan mu no wɔn pa no akyerɛ bɔne a wɔayɛ especially fa me yɛ paa ne Medica deɛ wɔyɛ bɔne kɛseɛ paa tia wɔn, wɔmfa wɔn bɔne nkyerɛ wɔn ɛsiane sɛ wɔn bi sɛ wɔyɛ akwadaa na mpo akwadaa sɛ wɔ. Sɛ bi ɔkɔ agyanan agu wo nan so a yɛ hohoro yɛ ntwa nto ntwene. Yɛ toa so a na me wɔ Celestine Donkor ɔno deɛ dabia wonim sɛ ɔno deɛ awaleɛ ho nsɛmsɛm na na dabia ɔka ae wɔ saa deɛ awaleɛ ho nsɛmsɛm bi asa aba wɔ se hwɛ na Ghana foɔ mɛɛma sɛ wo kɔ ware ɔba a hwɛ na wa nyina awaleɛ no so ammu ɛma amfa sɛbi kwasea nhu so sɛ ɔbɛ bɛɛma bi wɔ hɔ a wɔ wale Ɔbaa a, onim sɛ watɔ no awie, wɔde ahweneɛ hyɛ no a, n'ase ka a wɔahyɛ no asan, onim sɛ wawie no ara ne saa, watɔ no asa, nantwie, deɛ ɔpɛ no biara na ɔde no yɛ, kankan ne mpa so agorɔ die, sɛ ɔba no ho yɛ, sɛ ɔba no yare, sɛ ɔba no ti yɛ no yaw, ɔmfa ho. Kankan ne sɛ ɔno ankasa aka sɛ mepɛ sɛ medi mpa so agorɔ deɛ, ɔmfa ho. Sɛ ɔwɔ kitchen mpo koraa ɔde bɛma wo, ɔwɔ adwaeɛ mpo a ɔde bɛma wo. Deɛ ohia ne sɛ ɔbaa a wobɛba awu no mma ma no, ɔse ɛyɛ saa a ɛnyɛ korakora. Wɔse ansa na ɔbarima a waware ɔbaa no mpo koraa ɔde no akɔ fie no, ɔwɔ sɛ ɔba no te aseɛ sɛ mate aseɛ, Me, mepɛ sɛ me ne wo di mpa so agorɔ. Nanso ɔba no ka sɛ, Daabi a, bɛrima a, ɛwom deɛ ɔsɛ ɔaware no, but wonni aho, ɛkwannya biara wɔ ne ho sɛ wotumi fɔso no. Na Ghana ha sɛ koraa mmara kɛseɛ koraa tia sɛ, woware wo yere koraa na sɛ ɔfɔso no wɔ mpa agorɔ, mpa so agorɔ a, Ghana mmara no tumi sɔre tia no, ɛtumi ɛkye wo tum. Nti ɛyɛ a na mmarima no, ɛyɛ a montwe mmɛn mo yere na mo ne mo, wɔn, ɛndi nkɔmmɔ. Although yɛwɔ ada no a me ne wo hyiaeɛ no, Star na meyɛɛ no w'ani gyee ho? Kuntumu gyeɛ no w'ani ngye ho anaase w'ani ngyee ho? Anaa mekaa sɛ pagyaw no aa na ɛyɛ wo ya? Ɔse sɛ motaa ɛpɛnkyɛn wɔn na sɛ motaa ne wɔn di nkɔmɔ a ɛbɛboa mo ma moahu sɛ ah wei mede yɛ me yele a n'ani gye ho wei mede yɛ me yele a ɔmpɛ nti next time no w'amma w'anyɛ saa deɛ no because sɛ ne bo tumi fu na sɛ wɔ report a wo ho bɛtumi akyew papaapa. Yɛtoa so a ne yɛkɔ Burna Boy asoɛe aane na ɔyɛ Nigeria singer yɛ kyerɛ sɛ Nigeria ni nwomtoni a kɛseɛ ankasa ɔsan yɛ song writer ɛna ɔno nko ara nso na atumi agye Grammy da yɛka Grammy a na kyerɛ sɛ ɛyɛ award kɛseɛ paa ahaa ɔno nko ara na atumi agye na na nwom no nwom a ɔtaa nwom bi te sɛ Afrobeat reggae dancehall ahaa ɔno no nwom a ɔtumi na kyerɛ sɛ baabi a baabi a ɔno deɛ ɔwɔ hɔ sɛ ɛyɛ Afrobeat ɔno deɛ ɔhyɛ hɔ dancehall ɔhyɛ hɔ reggae ɔhyɛ hɔ na kyerɛ sɛ Ɔyɛ ɔyɛ nipa bi a Afrika ha sɛ nnwomtoni a ɔtaa bɔ ne ho mmɔden ankasa ankasa. Na adeɛ bi a ɛwɔ US a yɛfrɛ no music chart billboard aane ɔsɛ ɛ billboard kɛseɛ a wahu sɛ chart aba mu no akɔyɛ sɛ sukuu mu na wahu sɛ yɛfrɛ biribi bar chart na ɛyɛ sɛ saa ama anya six na sɛ Kofi nya one a ɛwɔ sɛ ama deɛ no kɔ so ahaa saa pɛpɛɛpɛ na ɔse saa billboard no nso ɔno deɛ ɛyɛ nnwom wɔ nnwom a wɔ nnwom a yɛbɔ Country bebree bɔ ɔnwom paa kyerɛ sɛ nyɛ Ghana ha nkoa so ɔnwonto nyɛ wɔ Ghana ha se ne sɛ Ghana ha foɔ bɔ koraa nyɛ adeɛ ɛbɛkɔ so gye sɛ Ghana ha ne amanman so bebree no ara ɛtiatia wo nwom a ɛbɛma wo so wo chart no ayɛ dɛn akɔ soro paa na saa chart wei na wɔne Burna Boy ɛne Shakira a ɔyɛ Colombiani a ɔno nso yɛ nwomtoni na FIFA World Cup yi wɔn de nwom bi baeɛ a na yɛfrɛ no Daagyae, title no yɛ Daagyae, saa nnwom no yɛ World Cup song paa. Ɔrekyɛ saa Billboard wei, ɔse every week biara wɔyɛ number one, Burna Boy yɛ number one, ɔse saa chart wei nso deɛ musician biara nni hɔ anaasɛ nnwomtoni biara nni hɔ a ɔfiri Africa a ɔda saa Billboard no so, ɛnam Burna Boy nko ara na ne din da so, na kyerɛ sɛ yɛba Africa yɛpɛ best musician anaasɛ artist a ɔfiri Africa deɛ na kyerɛ sɛ number one yɛ Burna Boy, na kyerɛ sɛ Africa ha deɛ yɛde king no ama no. Wiɛ, na ha na ɛde anigye mu nsɛmnsɛm no nyinaa bɛba, Media ne akoto Teresa, bere a Ramsey de di aka nyinaa bɛtoa mo so. Ma yentwa yɛn ho nkɔ mmra.

Yɛbɛda Mister P ase ɛna afei nso Miss Cannibal sɛ wɔn de yɛ kɔ agodie mu nsɛm mu so ɛna afei nso agoprama mu nsɛm ne ada wɔn so wɔ ase esi atwɛn yɛ mmea gye aboafo nkrato ɛbae. Yɛde kaseɛ ne mpɔmpɔnsoɔ nyinaa ɛreba na yɛkae wɔ sɛ nsɛm ahodoɔ a ɛtumi to dwa wɔ kaseɛ no mu bi ɛne sɛ Mampanyin ɛnam aprabɔ a ɔkɔpie mu ɔforo amantam so abɔ yɛn Wura Okudzeto Ablakwa Aba so sɛ wɔno na apere mpontuo ma papa de abrɛ Afra mantamfoɔ. Na wɔ amanpanin korɔ no ara nsɛm mu na ɛnnɛ yi wokɔpue mu wɔ Atuapɔn, Tɔngu a ɛno nso wɔ Fra mantam wɔ Atifi do mantam mu hɔ no ara no a wɔde ato dwa, wɔde asɔ abɔ fam a wɔkyerɛ sɛ 24 hour market a wɔabɔ ho dawuro no wɔnom nso ɛrebɛnya wɔnom hyɛ fam kra. Yɛba abɛhyɛ ase na wɔ nsɛm foforɔ mu no yɛkɔpue mu wɔ Accra High Court, ne nyinaa ne sɛ n'ano ada ababaa bi a ɔde nsɛm bɛto dwa, sɛ manpanin de ɛtumi ase dwadie bi na bɛpere tumi ɛyɛ mogya mu adwuma no ɛnɛ Accra High Court akyerɛ sɛ wɔkɔ akɔda mu afe baako de asom adeɛ asua adeɛ afiri saa nsɛm a wɔde bɛto dwa no ho na wɔ nsɛm foforɔ mu no ɔsoafoɔ a wɔn nso hwɛ yɛ aduane ho nsɛm soɔ Food and Agricultural Minister Owia Owura Eric Opoku nso de abɛto dwa sɛ seesei de wɔnom anya ɛhyɛn baako ɛyɛ pick up hyɛn baako ɛna afei nso motor sakre no aduonu a ɛno ɛfiri Easy Group Company sɛ wɔnom ngye na wɔn mfa nhyɛ mu Nyame adom a ɛyɛ Best Farmer Awards no a wɔn ba abɛdie no wɔnom de akyɛ Kuyafoɔ a wɔnom bɛnya saa abodin no Wei ɛka saa nsɛm ahodoɔ pii ho na yɛbɛsom mo sɛ anwummerɛ nnɔnsia mu kaseɛbɔ Ɔkenkanfoɔ yɛ me mma Adodorɔ Biribie wɔ Chilika The Super Duper International Man Aseda kɛseɛ nkɔma Production Team ɛyɛ DJ Chioma, Friday Lord, Mister Eric ɛna afei nso DJ Sharp Miss Diana Donkor, DJ Protocol, Atea Donkor Cecilia, wɔn nyimnaa bɔ yɛn kyi dɔm na kaseɛ yi w'ani hunu bi a w'aso nso tee bi, nnwuma kuo nso ɛbɔɔ yɛn asene de sika sɔɔ mu maa kaseɛ yi ɛtumi baa so yɛɛ krado ɛyɛ na Quadros Group of Companies wɔnom na ɛsɔ yɛn asene anwummerɛ yi a kaseɛ yi ɛbi ɛtumi duru w'aboboa ano yɛda ase sɛ wogyee berɛ na wohwɛɛ ɛnnɛ anwummerɛ nonsia kaseɛ bo Nyame adom a dasani ɛbɛsɛ de ahyia yɛakra wo.